روندی رہی انسانیت انسان کھلدا رہ گیا روندی رہی انسانیت انسان کھلدا رہ گیا آدمی دی سوچ تے حیوان کھلدا رہ گیا میں کنوں تاں ودھ گیا ہے تیڈا بندہ اے خدا

تاریں دی بارات وچ آسمان کھلدا رہ گیا فاتحہ ڈیون گیا ہا واللہ عالم کیا تھی اس حسرتاں دی قبر تے ارمان کھلدا رہ گیا لا الہ دا لیندے لیبل جرم دی بندوق تے اے جھیں دہشت گرد تے ایمان کھلدا رہ گیا با عمل کئی دوزخی تے بے عمل جنت گیا با عمل کئی دوزخی تے بے عمل جنت گیا نی تاں شاکر ڈیکھ کے دربان کھلدا رہ گیا روندی رہی انسانیت انسان کھلدا رہ گیا غلام عباس پتافی برا بہوں سونے کلام دی فرمائش کیتی ہے تو ساں تاری فرمائش کو ساں پورا کر دیتے ان دے بعد سارے ایک بھرائن سی امجد کنگ صاحب ان کوئٹہ کے نے انہیں ایک ڈوڑے دی فرمائش کیتی ہے شاکر صاحب دی سونا سی سن سو امجد بھرا اے ڈوڑا تارے نام ہے شاکر صاحب دا سیونی فرمیندن کے ہے ویسا چھوڑ وے تیری نگری کوں تیکوں دل بر خبر نہ ہوسی ویساں چھوڑ وے تیری نگری کوں تیکوں دلبر خبر نہ ہوسی ونج ڈیرے لیساں ہوں جاتے جتھاں ظلم جبر نہ ہوسی جداں سنسیں جھوک لڈا گیا ہے توں روسیں صبر نہ ہوسی پردیس وچ شاکر مر ویساں تیرے وطن تے قبر نہ ہوسی پردیس وچ شاکر مر ویساں تیرے وطن تے

توں خوش وسدئیں وچ غیراں دے ساری جھوک فنا تیکوں کیا پرواہ تیکوں یاریں دی پرواہ کائنی اساں آپ تباہ تیکوں کیا پرواہ ڈینہہ لگدے فیاض دے آخری ہن ہک واری آ تیکوں کیا پرواہ ڈینہہ لگدے فیاض دے آخری ہن ہک واری آ تیکوں کیا پرواہ فیاض بھرا اساں تلا ڈوڑا دوستیں دی خدمت وچ پیش کر دیتے سی سارے ایک بھرائن سی سفیر حسین پنجابی صاحب عراق کے نے انہیں شاکر صاحب دے ڈوڑے دی فرمائش کیتی ہے سفیر بھرا آ شاکر صاحب دائے ڈوڑا تاری خدمت وچ پیش کرنے ہیں سن سو سیونی فرمیندن کے ہے سجن کو ایک قاصد صفا ون کے آکھیں کیڑی گالوں تھی گئے خفا ون کے آکھیں سڄݨ کوں اے قاصد صفا ونڄ کے آکھیں کیڑھی ڳالھوں تھی ڳئے خفا ونڄ کے آکھیں سدا تئیں تے جوبن جوانی نہ رہسی نہ رہسن اے خوشیاں سدا ونڄ کے آکھیں ایہا جرم ہے جو تیکوں پیار کیتم ایہا معاف کر چا خطا ونڄ کے آکھیں تونیں میکوں شاکر ودا رت رویندیں میں وت وی کرینداں دعا ونج کے آکھیں تونیں میکوں شاکر ودا رت رویندیں میں وت وی کرینداں دعا ونج کے آکھیں سفیر بھرا اساں تاری فرمائش کو پورا کر دیتے سی ان دے بعد سارے نال ایک بھرائن سی کمر عباس چوک قریشی کنے سی

گول ودا کمر عباس برا اساں تری فرمائش اچ اے ڈوڑا پیش کر دیتے سونا سی ان دے بعد سارے ایک بھرائن سی فوجی عبداللہ مجید خان شور کوٹ کے نے بھرا بھرا نے ایک ڈوڑے دی فرمائش کیتی ہے شاکر صاحب دا ڈوڑا عبداللہ مجید خان تارے نامے سی شاکر صاحب فرمیندن کے کچھ عرصہ اندھے چور وانگوں کو پیار کریں دے رہ گئے ہیں

اساں وان وٹیندے رہ گئے ہیں سیوی شاکر کھٹ کوں چٹ گئی ہے اساں وان وٹیندے رہ گئے ہیں عبداللہ مجید خان بھرا اساں تری فرمائش شاکر شجا بادی صاحب دا اے جوڑا تری خدمت پیش کر دیتے اندے نال آج دے فرمائشی پروگرام دا اختتام کریں ہیں سونا سائیں دوست نال ضرور شیئر کیتی جا کرو ویڈیو ساجا محنتاں لگیاں پہ رانجن تے تواجہ محبتاں لگیاں پہ رانجن